Een schéinen gudde Moien Dir Dammen an Dir Hären vun der äh, Presse, schéinen Moien awer och all deene Leit, déi eis äh, interesséiert äh, doheem äh, nolauschteren. Virun der äh, Schoulrentrée ugangs September hu mer de sougenannte Stufemodell äh, presentéiert, deen eis äh, duerch déi Covid-Zäit an de Schoule mat de Schoule soll guidéieren. Eis Ambitioun ass et nach ëmmer gewiescht, dem Virus esou mann wéi méiglech Plaz ze loossen an der Bildung duerfir awer esou vill wéi méiglech Plaz ze loossen. Duerfir hu mer e Modell, eben dee Stufemodell développéiert, dee soll flexibel sinn, dee lokal Äntwerten op lokal Gegebenheete sollt fannen, dee regional differenzéiert ka sinn an deen, wann et muss sinn, och op nationalem Plang dach ka Reaktioune weisen op nei Gesamtbedingungen. Zil war et eben, déi jeeweileg Mesuren och der jeeweileger spezifescher Situatioun unzepassen. Dir hutt gemierkt, datt mer an deene leschte Wochen zanter der Rentrée Och all positive Fall vun engem Schüler, vun engem Enseignant genee kategoriséiert hunn, datt mer gekuckt hunn, wou konnt déi Infektioun do stattfannen, wou huet se warscheinlech net stattfonnt, an déi eenzel Zenarien eent, zwee an dräi jo agedeelt goufen. A mir hunn och doduerjer e permanente Gesamtiwwerbléck konne behalen, dee mer Woch fir Woch och esou ëmmer nees publizéiert hunn. No 6 Woche Schoul, no engem hallwen Trimester ass et awer och de Moment gewiescht fir en Tëschebilan ze zéie well mer natierlech wollten aus den Erfarungen nach eng Kéier léiere vun deene Wochen, vun deene Schoulwochen zanter der Rentrée, well mer natierlech awer och, denken ech, mussen zur Kenntnis huelen, datt d'Presenz vum Virus an der Gesamtpopulatioun vill méi héich ass, wéi dat nach viru Wochen de Fall war, an domadder de Virus bei deene Jonken, bei de Schüler, bei den Enseignanten, bei den Educateuren, bei all deenen, déi sech Dag fir Dag an der Schoul begéinen, an dat sinn 120.000 Leit an all eise Schoulen, datt de Virus do natierlech och méi present ass an d'Schoulen natierlech och do engem Stresstest ënnerwerfen. An et stelle sech eng ganz Rei vu Froen, Huet eise Stufemodell esou gegraff, wéi mer eis dat virgeholl hunn? Hu mer do, wou et zu Infektioune konnt kommen an de Schoulen, hu mer déi gestoppt kritt? Hu mer dem Virus vläicht op där enger oder anerer Plaz awer ze vill Plaz gelooss? Oder hu mer eis vläicht ze vill ëm de Virus gekëmmert an der Bildung net Plaz genuch gelooss? Mir wëllen och wëssen, wéi déi eenzel Mesuren, déi mer en place gesat hunn, déi sanitär Mesuren, wéi se gehëllef, gehollef hunn, an do, wou se vläicht net hiert Zil erreecht hunn, firwat dat esou de Fall war, an och duerfir, wou muss mer vläicht eventuell no ajustéieren, op lokalem, op regionalem oder op nationalem Plang. Interesséiert huet eis natierlech och, Gouf et Muster, déi sech ëmmer nees widderholl hunn? Gouf et Situatiounen, déi also méi propice waren, datt et zu Infektiounen an de Schoulen oder ronderëm d'Schoule kéint kommen? A wat kéint een dann do maachen a wéi kéint een dorobber reagéieren? An natierlech och en A wëlle mer behalen op den organisatoreschen Opwand an de Schoulen, dee bedriwwe muss ginn, fir de Virus ënner Kontroll ze halen, ob deen dann och nach ëmmer justifizéiert ass, well en ass natierlech och ganz grouss. Dir wësst, datt mer leschte Summer zesumme mat de Kollege vum Santésministère e Rapport d'analyse virgeluecht hunn iwwert de Covid 19 an de Schoulen a bei deene Jonken an de Woche virun der Summervakanz. Mir hunn elo nach eng Kéier op Basis vun all deenen Donnéeën a Chifferen zanter der Rentrée en neie Rapport d'analyse verfaasst, deen, denken ech, eng Rei vun Äntwerten op déi dote Froe wäert ginn. Dee Rapport d'analyse wäert de Romain Nehs Iech elo presentéieren. De Romain ass Responsablen vun der Direction générale vum Enseignement secondaire bei eis am Ministère, awer ganz staark och momentan eben engagéiert an der Covid-Kris, fir zesumme mat de Kollege vun der Santé e permanente Suivi ze maachen an och am alldeeglegen ganz schnell a ganz gutt kënnen ze reagéieren an hien a wonner puer aner Leit, déi ech lech herno wëll virstellen, hunn och mat ganz enk matgeschafft un dësem Rapport. Romain, wann ech gelift.
Voilà, villmools Merci. Ech giff Iech dann duerch de Rapport féieren. Ech hoffen, dat ass net ze vill. Dréchen, also mussen elo eng Rei vu Graphiken eis zesummen ukucken an ech giff Iech dann jeeweils déi néideg Erklärungen dozou ginn. Wéi den Här Minister gesot huet, de Rapport bezitt sech op den Zäitraum vu siwe Wochen, déi mer elo säit der Schoulrentrée haten a wou mer d'Evolutioun vum Virus konnte verfollegen. Déi Zuelen, op déi mer eis baséieren, déi sinn eis geliwwert gi vun der Inspection sanitaire a si concernéieren also d'Schüler, déi an eise Schoule scolariséiert sinn. Wann ech soen an eise Schoulen, dann ass dat den Enseignement public, déi ëffentlech Schoulen, awer och d'Privatschoulen, déi den nationalen, den ëffentleche Programm applizéieren. Voilà, fir d'éischt um éischte Slide oder um éischte Graphic, deen Der virun Iech och leien hutt. Do gesitt Der zwou Kurven. Mir hunn eis natierlech fir d'éischt gefrot, wat war dann elo den Impakt vun der Ouverture vun de Schoulen op d'Verbreedung vum Virus? Ech mengen, dass déi éischt Fro, déi sech stellt, oder ëmgedréit, Hunn d'Schoulen zu der Verbreedung vum Virus eventuell bäigedroen? Ech mengen, dat ass jo eppes, wat an der Öffentlechkeet ganz vill diskutéiert ginn ass. Dir gesitt do en éischte Graphique, deen d'Evolutioun vun den Zuele weist, déi positiv Fäll, déi sech also am Laf vun der Zäit entwéckelen, éischtens emol an der Gesamtbevëlkerung, zweetens an der Schoulbevölkerung. D'Gesamtbevölkerung, dat ass dee bloen, dat ass déi blo Kurv. A wa mer vu Gesamtbevölkerung schwätzen, dann ass dat d'Population résidente. An do sinn also d'Frontalieren net mat bäigerechent. A wa mer schwätze vun der Schoulbevölkerung, da sinn dat also déi Kanner a Jugendlech, déi bei eis scolariséiert sinn, an eng Schoul ginn an esou also erfaasst ginn. Wat hei kloer ze erkennen ass, dat ass fir d'éischt emol net erstaunlech, dat ass, dass d'Zuelen natierlech däitlech méi niddreg si bei der Schoulpopulatioun wéi bei der allgemenger Populatioun. D'Evolutioun ass allerdéngs duerchaus vergläichbar, d'Evolutioun an der Schoul, bei den Zuelen an der Schoul, déi ass suivéiert, loosse mer mol soen, d'Evolutioun vun den Zuelen an der Gesamtbevölkerung. Déi Zuele si méi niddreg, ech hunn et gesot. Dat ass awer effektiv absolut net erstaunlech, well mer jo do eng Bevëlkerung hunn, déi vill méi kleng ass. Duerfir muss mer elo de Bléck e bësse méi genau riichten, an dat ass um zweete Graphique de Fall, duerfir muss mer de Bléck elo e bësse méi genau riichten op dann déi Bevëlkerung vun deene Jonken. Den zweete Graphic, dee weist, dat ass de gielen horizontale Strich, den zweete Graphic weist den Undeel vun deene Jonken un der Gesamtbevölkerung. An deen Undeel, dee mécht ongeféier 21,3 Prozent aus. 21,3 Prozent vun der Bevölkerung si Jonker vun 0 bis 19 Joer. Déi aner Kurven, a besonnesch déi gro Kurv, déi weist den Undeel vun deene Jonken, déi positiv getest goufen. An deen Undeel, ech mengen, dat ass hei ze gesinn, deen Undeel vun deene Jonken, déi positiv getest goufen, ass méi niddreg wéi den Undeel vun deene Jonken an der Gesamtbevölkerung. Dir gesitt, dass do eng Evolutioun ass. Mir hunn d'Zuele pro Woch. Am Ufank war en nach e bësse méi héich, no der Rentrée. Deen Undeel fält duerno awer op ongeféier 15 Prozent. sou, an a stabiliséiert sech bei 15 Prozent, soudass mer also aus dësem Graphique eleng scho kënnen erausliesen, dass d'Schoul am Fong geholl net den Driver vum Virus ass. D'Schoul huet näischt zu der accéléréierter Verbreedung vum Virus bäigedroen, déi mer elo an deene leschte Woche kannt hunn. Ech mengen, dat ass eng ganz wichteg Éischt Erkenntnis aus deenen Zuelen, déi mer hei virleeën. Wa mer dann op den nächste Grafik iwwerginn, elo gëtt jo allgemeng gesot an der Wëssenschaft, dass de Virus sech méi verbreet an deene mam fortschreitenden Alter. An dat misst sech also och an der Schoul weisen, logescherweis. Duerfir misste mer elo de Bléck e bësse méi genau op d'Schoul nach eng Kéier riichten. Dee Graphique, deen Der elo virun Iech gesitt, an och all déi aner, déi mer nach wäerte kucken, dat si Graphiquen, déi ëmmer relativ D'Zuele weisen, dat heescht d'Evolutioun vun deene Jonken, déi positiv getest ginn zum Beispill, par rapport zu der Gesamtzuel vun de Jonken an deem jeeweilege Secteur, sief dat de Secondaire oder de Primaire, sief et de Secondaire classique oder de Secondaire général. Also et sinn ëmmer relativ Zuelen, fir datt ee wierklech ka genau gesinn, den Undeel vun deenen engen a vun deenen aneren. D'Evolutioun, déi Der hei gesitt, dat ass déi, déi mer elo iwwerall wäerte gesinn. Am Ufank vun, loosse mer soen, den éischte Schoulwochen, während den éischte Schoulwochen eng Evolutioun, déi relativ moderat ass, an dann awer en Ustig ab da loosse mer soen ongeféier Mëtt Oktober, en Ustig deen relativ markéiert dann ass an eben och deen vun der Evolutioun vun den Zuelen an der Gesamtbevölkerung erëmspigelt. Wat mer hei gesinn, dat ass déi zwee Balken, déi stellen deen een de Secondaire duer, deen aneren de Fondamental an do gesi mer direkt, dass den Undeel vun de positiv geteste Schüler am Fondamental vill méi niddreg ass wéi am Secondaire. Dat ass och hei eng éischt Ausso, déi ee ka maachen. Am Fondamental schéngt déi ganz Problematik vun der Verbreedung vum Virus vill manner grouss ze sinn, wéi dat am Secondaire de Fall ass. Wéi gesot, dat ass eng Erkenntnis, déi eis net weider erstaunt, well dat am Fong geholl dat erëmspigelt, wat d'Wëssenschaft eben och seet. Dann muss mer déi eenzel Typen vun Enseignement e bësse méi genau analyséieren. Do kann een awer elo dann och vläicht ufänken mam Fondamental. Dat ass den nächsten Graphique. Dee weist d'Evolutioun vun de positiv geteste Schüler am Cycle I, dat ass den Préscolaire an den Précoce. Verglach mat de positiv geteste Schüler an de Cyclen 2 bis 4. An ech mengen, hei kann ee ganz däitlech aus dem Graphique erausliesen, dass de Virus däitlech manner präsent ass bei de Kanner vum Cycle 1 wéi bei deenen aneren. Dat ass net onwichtig als Feststellung, well mer et hei mat engem Dispositif bei deene ganz klenge Kanner, mat engem Dispositif ze dinn hunn, deen awer vill méi liicht ass, wéi dat op deenen aneren Altersstufen eben de Fall ass, well een natierlech dervun ausgeet, dass déi kleng Kanner sech nach. net esou gutt kënnen u Reegelen halen an esou weider Mee trotzdeem, den Undeel vun deene positiv geteste Kanner ass vill méi kleng an deenen ënneschten Alterskategorien. Dat heescht, och hei weist sech also, datt d'Problematik limitéiert ass, d'Problematik am Fondamental limitéiert ass, soudatt ee sech seet, wa misste Mesurë geholl ginn, an dat ass jo déi Fro, déi mer eis ëmmer elo musse stellen, dat ass jo och de Grond, firwat dee Rapport hei gemaach ginn ass, den Här Minister huet et gesot, wa mer misste Mesuren huelen, da wär et also éischter am Secondaire wéi am Fondamental. An duerfir géife mer elo e bësse méi genau eis d'Zuelen am Secondaire ukucken. Do hu mer also den nächste Slide, deen och hei déi Augmentatioun erëm weist, déi mer elo ëmmer erëm wäerte feststellen, Augmentatioun am Laf vun de Wochen, déi sech bemol accéléréiert. Mir gesinn hei zwee Balken, dat ass eng Kéier den Enseignement secondaire classique an eng Kéier den Enseignement secondaire général. A mir kënnen do feststellen, dass den Enseignement secondaire général liicht méi impaktéiert ass, loosse mer mol soen, wéi de Secondaire classique. Elo ass et schwéier, do Grënn auszemaachen. Et kann ee vläicht verschidden Hypotheesen opstellen. Dat ass eng Analys, déi ee vläicht nach kéint effektiv weiderdreiwen. An enger éischter Phas kéint een och einfach mol dat feststellen a soen, Gutt, bei deene vum Secondaire général, do sinn och déi vun der Formation professionnelle derbäi. Wann een awer elo weess, dass dat Schüler sinn, déi gewéinlech schonn e bësse méi al sinn, well d'Formation professionnelle eréischt no der Cinquième ufänkt, da seet ee sech, Gutt, do Schüler, déi méi al sinn, si warscheinlech méi heefeg och Porteur vum Virus, soudass dat och vläicht eng Erklärung ka sinn, firwat dass hei d'Zuelen am Général méi héich sinn, wéi am Classique. Dat kann eng Ursaach sinn, mee dat deit awer och drop hin, dass mer mussen e bësse méi genau kucken, wa mer vum Alter vun de Schüler schwätzen, da muss mer e bësse méi genau kucken, wat ass dann oder ginn et Ënnerscheeder zwëschent de Schüler op deenen ënneschte Klassen an op deenen ieweschte Klassen. Dat gesitt Der op dem nächste Graphique. Do dra so rëm d'Evolutioun iwwer déi 7 Wochen, d'Evolutioun op deenen ënneschte Klassen an op deenen ieweschte Klassen. Wann ech soen iewescht Klassen, da rechne mer dozou all d'Klassen ab der Quatrième. All d'Klassen ab der Quatrième. A wat mer hei gesinn, dat ass, dass d'Zuel vun deene positive Fäll natierlech méi héich ass op deenen ieweschte Klasse wéi op deenen ënneschte Klassen. Dat kann hei eng Erklärung sinn, mee et sinn hei schonn am Fong geholl jonk Jugendlecher a jonk Erwuessener, mat deene mer et ze dinn hunn. Déi hu méi sozial Kontakter wéi Jonker Alter vun 12 bis 15 Joer oder am Primärschoulsalter, méi sozial Kontakter, si féieren lues a lues en aneren, en anert Liewen, en aneren Liewenswandel. Déi, déi an der Formation professionnelle sinn, déi sinn heefeg an de Betriber ënnerwee. Et sinn also quasi jonk Erwuessener, mat deene mer et hei ze dinn hunn. Wéi gesot, duerfir ass déi, dat wat een hei gesäit, net wierklech erstaunlech. An d'Hypothees, déi een hei kann opstellen, ass, erëm, dass wann Mesurë misste geholl ginn, dann éischter op deenen ieweschte Klasse wéi op deenen ënneschte Klassen. An da musse mer eis dat awer och nach eng Kéier méi genau ukucken, wéi et dann elo op deenen ieweschte Klassen ausgesäit. Do kënne mer bei den nächste. Graphique goen an dee Graphique dee weist dann d'Evolutioun vun der Zuel vun deene positive Fäll op den ieweschte Klassen, allerdings ënnerdeelt no deenen dräi Ordres d'enseignement vum Secondaire, dat ass de Secondaire classique, de Secondaire général an d'Formation professionnelle. A wat do am Fong geholl opfält, dat ass, contrairement zu deem wat ee vläicht hätt kënnen erwaarden, léisst sech, net wierklech e groussen Ënnerscheed feststellen zwëschent deenen dräi Ordres d'enseignement. Dir gesitt, d'Evolutioun ass net ganz reegelméisseg. Bon, déi éischt Wochen, do hu mer et mat Zuelen ze dinn, déi statistesch nach net esou relevant sinn. Mee wann een déi dräi lescht Woche kuckt, do ass dat awer schonn de Fall. An do gesäit een, dass de. De Général zwee mol iwwert dem Classique läit, eng Kéier drënner. D'Formation professionnelle schéngt esou een Ausreisser ze hunn an enger Woch. Awer et ass net wierklech eng kloer Tendenz ze erkennen. Et ass net wierklech, et kann een net wierklech eng Ausso maachen, dass de Virus an engem Ordre de, Ordre d'enseignement méi present wär, däitlech méi present wär wéi an engem aneren. wat déi iewescht Klassen ubelaangt. Voilà, dat ass eng u sech eng wichteg Ausso, eng wichteg Erkenntnis, well een hei au départ vläicht vun aneren, aneren Hypothesen ausgaange war. Soudass mer also no dëse puer Graphiken, e puer Aussoen eigentlech kënne maachen, e puer kleng éischt Constatatiounen kënne maachen, en éischte Bilan kënnen zielen. Déi éischt Constatatioun, dat ass ganz kloer déi, dass d'Schoul net den Driver vum Virus ass, dass net de Vecteur vum Virus an der Gesellschaft. De Virus huet sech entwéckelt an der Gesellschaft, d'Propagatioun huet sech accéléréiert, mee d'Schoul huet ursächlech domat am Fong geholl näischt ze dinn. Zweet Ausso, déi ee ka maachen, Den Enseignement fondamental ass bei wäitem manner betraff wéi den Enseignement secondaire. Dat ass, dat ass ganz kloer. Soudass, wann een op Moosname giff zréckgräifen, déi warscheinlech am Secondaire misst maachen an net am Fondamental. An dann, wat déi iewescht Klassen ubelaangt, dann, do kann ee feststellen, dass et kee groussen Ënnerscheed gëtt zwëschent deenen dräi Ordres d'enseignement, dem Classique, dem Général an der Formation professionnelle. Dat wären mol dräi éischt Constatatiounen. Dann hu mer awer am Fong geholl och zwee, zwee Problemer oder zwou Froen, déi hei nach opstinn, déi musse gekläert ginn. Déi éischt Fro, déi sech mol stellt, dat ass, Déi iewescht Klasse si méi betraff wéi déi ënnescht Klassen. Wann dat esou ass, da giff een d'Mesuren also éischter do missen huelen. Dat ass en éischten, eng éischt Pist, déi een dann awer muss verdéiwen, fir ze kucken, wéi ee sech dann do genau géif uleeën. Eng zweet Pist, déi ee misst verdéiwen, ass déi, dass ee muss kucken, De Stufeplang, dee Modell, deen am Fong geholl e bëssen eenzegaarteg ass an Europa, dee mer virgeluecht hu fir d'Rentrée, dee Stufemodell, huet dee seng Effikassitéit dann elo bewisen? Huet deen eppes bruecht oder net? Dat ass eng zweet Fro, där een hei muss nogoen, fir eben ze kucken, ob dee Stufeplang effikass war, fir d'Propagatioun vum Virus ze limitéieren an de Schoulen. Déi global Zuelen, déi mer elo gesinn hunn, déi gi villes hier, mee se ginn net alles hier. A wa mer déi Froen wëlle beäntwerten, déi elo opgeworf goufen, da muss een am Fong geholl d'Analys nach e bësse weiderdreiwen, et muss een en Niveau vläicht erofgoen, et muss een op den Niveau goe vu den Detailer, dat heescht vun de Schoulen, Lycéeën, Primärschoulen, awer och vun eenzelne Klassen esouguer, wou een dann e bësse méi genau sech kann e Bild maachen, wéi gesot, engersäits iwwert d'Effikassitéit vun de Moosnamen, anerersäits iwwert déi zousätzlech Moosnamen, déi vläicht musse geholl ginn. Den nächste Slide weist eng Analys, déi mer duerfir kënnen gebrauchen. Dat ass eng Analys no den Alterskategorien. Altersstufen. An wat een do ka feststellen, Dir hutt op der ënneschter Achs den Alter vun de Schüler an Dir hutt dann d'Zuel vun de positive Fäll, déi mat deene Balken duergestallt sinn. Wat mer feststellen, dat ass, dass et eng Evolutioun ass, déi am Fong geholl a Palieren eropgeet.

Da kënnt en Abroch, op dee mer nach kënnen agoen. Dann, wann een déi 14 bis 16 Järeg hëlt, do leie mer bei 120 Fäll, an dann déi 16 bis 18 Järeg bei 140 Fäll ongeféier. Dat heescht eng schéin Evolutioun a Palieren. Evolutioun, déi duerno erofgeet bei deene Schüler vun den ieweschten Alterskategorien. Firwat? Mä well do ganz vill manner Schüler scolariséiert sinn, wéi bei deenen ënneschten Alterskategorien. Dat heescht, mir hunn eng, eng Evolutioun, déi am Fong geholl lineaire ass, ganz lineaire ass, déi moderéiert ass mam Alter vun, mam zunehmenden Alter vun de Schüler. Dann hu mer, wéi gesot, dee klengen Abroch bei deenen 13 Jähregen, dee kann drop zrëckzeféiere sinn, dat misst een och nach vläicht méi genau analyséieren, dat ass keen Iertum, mee dee kann drop zrëckzeféiere sinn, dass do d'Schüler den Iwwergank maache vum Fondamental an de Secondaire, dass se dee Moment hiert Liewen ëmstellen, hir sozial Kontakter am Fong geholl komplett sech änneren. Vläicht kommen der derbäi, vläicht falen der ewech, mee dat erkläert hei wahrscheinlech deen Abroch bei deenen Dräizengjähregen. Gutt, lo si mer en e Stéck weider komm, mee nach, et feelt awer nach e bëssen un Detailanalysen. An duerfir hu mer geduet, mir giffen eeben och an déi eenzel Gebaier kucke goen, wat sech dann do ofspillt, an de Gebaier, an de Klassen, fir och do kënne Conclusiounen draus ze zéien. Déi Gebaier, déi Der am Dossier hutt, dat sinn der e puer méi wéi déi, déi mer elo hei an der Presentatioun weisen, mee et sinn natierlech Gebaier, déi representativ si fir den Ensemble vun de lëtzebuergesche Schoulgebaier. Mir hu se anonymiséiert, ech mengen, dat läit op der Hand. Mee mir kënnen vläicht duerch déi Beispiller enker dann och zesumme goen. Den éischten, dat éischt Beispill weist e Lycée mixte aus dem Süde vum Land mat, Lycée mixte, dat heescht classique a général, Lycée mixte also aus dem Süde vum Land mat ongeféier 1.600 Schüler, dat ass also schonn e grousse Lycée. An do weist sech dann, wann Der de Grafik kuckt, dass mer 30 Klassen hunn, wou mer een isoléierte Fall pro Klass haten an deene siwen Wochen. 30 Fäll, dat sinn der net wéineg. Mee wéi gesot, mir hunn et mat engem ganz grousse Lycée ze dinn. 30 Fäll, wou een isoléiert, 30 Klassen, wou een isoléierte Fall opgetrueden ass. A wann ech soen een isoléierte Fall, dann heescht dat eng Klass, wou d'Infektioun duerno, no deem éischte Fall, net weidergaangen ass. Dat heescht, wou den Zeenario eent declenchéiert ginn ass. Deen Zeenario eent, ech rappelléieren et kuerz, dat ass deen, wou d'Klass also à l'écart gesat gëtt an der Schoul, wou d'Klass net a Quarantaine gesat gëtt, mee wou d'Schüler an d'Proffen also de Mask mussen undoen, wou se sech net mat deenen anere Schüler oder Klasse vermëschen, wou se kee Sport hunn, wou se net an d'Kantin ginn an esou weider. Dat ass also deen Zeenario eent, deen hei däitlech iwwerweit zueleméisseg. An d'Impressioun, déi een also schonn eleng aus dësem éischte Graphique kann hunn, dat ass déi, dass déi deen Zeenario eent absolut effikass war. Dat ass lues a lues dann méi wéi eng Impressioun, dat gëtt hei wierklech eng Certitude. Wann een dann kuckt déi véier Klassen, déi um Schluss vum Graphique stinn, mat zwee Fäll pro Klass, dat sinn der wéineg. An deenen, op deene Klassen ass den Zeenario zwee declenchéiert ginn, dat heescht d'Klasse sinn en Quarantaine gesat ginn. An och do gesi mer am Fong geholl, dass dat eng effikass Mesure dann war, well de Virus eben och do net weidergaangen ass. Lo stellt sech d'Fro no de, mir kënnen dat vläicht scho bei dësem Gebai maachen, well et interessant ass, lo stellt sech d'Fro no der, de Mesuren, déi vläicht kënnen agefouert ginn, zum Beispill den Enseignement en alternance, deen jo heiansdo gefuerdert ginn ass. Wann ee bedenkt, dass mer eng ganz Rei vu Gebaier hunn, déi e no engem ähnleche Schema iwwert déi siwe Woche funktionéiert hunn, dat heescht ganz vill Fäll am Zeenario I a wéineg Fäll an deenen Zeenarioen zwee an dräi, da muss ee sech wierklech d'Fro stellen, Ass et néideg, op den Enseignement en alternance oder en Enseignement à distance ze goen, wann ee gesäit, dass an deenen allermeeschte Fäll de Virus gestoppt ginn ass, duerch den Zeenario I. Dat ass also eng Fro, déi ee sech hei muss stellen. Wéi gesot, et wär just op deenen ieweschte Klassen, wou dat kéint eng Mesure sinn. An dann nach, wann ee kuckt, do ass just eng vun deene Klasse mat zwee Fäll, wat eng iewescht Klass war. Dat heescht, och do hätte mer e ganz geréngen Impakt am Fong geholl. Mir hätten d'Schoulorganisatioun zolidd missen ëmstellen, fir am Fong geholl ganz wéineg Resultater awer schliisslech ze hunn. Dat ass, mengen ech, een Enseignement, deen een aus dësem Graphic kann zéien. A wéi gesot, mir hu ganz vill änlech Beispiller. Mir wëllen awer net nëmmen Beispiller weisen, déi, déi eis arrangéieren. Wann Der den zweete Fall huelt, den zweete Lycée huelt, ass och erëm e Lycée mixte aus dem Zentrum vum Land mat ongeféier 1.600 Schüler, also eng ähnlech Gréisst. An op den éischte Bléck gesäit ee schonn, dass dat heiten e Lycée ass, wou, loosse mer soen, deen e bësse méi, oder e Beispill ass, wat e bësse méi problematesch ass. Mir hunn 21 Zeenario eenten, dat sinn der Vill, mee mir hunn awer och 11 Klasse mat zwee oder méi Fäll. Dat heescht, d'Proportioun vun deenen Zeenario eenten par rapport zu deenen aneren ass hei e bësse méi kleng. Mir hunn hei méi Klasse mat zwee oder méi Fäll. Firwat dass dat esou ass, dat doriwwer kann een elo spekuléieren. Mir hunn, wann Der déi Klassen do kuckt, do sinn der e puer vun der Formation professionnelle derbäi. Dat erkläert awer net alles, well do hu mer ganz oft geréng Effektiver. Dat heescht, et wäerte schonn och hei aner Grënn nach spillen, deenen een da muss nogoen a wou ee méi genau Analysen da muss maache vun deenen eenzelne Fallbeispiller. Mee och hei seet ee sech, Hei wär esou en Enseignement en alternance eppes, eng Mesure, iwwert déi ee kann nodenken. Dat ass hei ganz kloer. Dann hu mer zwou, zwee Beispiller vu Primärschoulen, Schoulen aus dem Fondamental. Wéi scho gesot, de Fondamental ass eigentlech net problematesch, mee mir wollten se awer der Vollstännegkeet halber hei och erwänen. Dat éischt Beispill ass eng kleng Schoul aus dem Zentrum vum Land mat ongeféier 200 Schüler. Do hate mer siwe Klasse mat engem Fall, also Zeenario eent, a just zwou Klasse mat zwee respektiv dräi Fäll. Dat heescht, Et gesäit een och hei net wierklech, wat ee vun aneren zousätzleche Mesuren hätt kënnen imposéiere fir de Virus ze stoppen. Ech mengen, de Virus ass gestoppt ginn an deene meeschte Fäll duerch den Zeenario I, duerch déi Mise à l'écart also vun der Klass an der Schoul. Dann hu mer nach eng zweet Schoul, eng zweet Primärschoul aus dem Süde vum Land, eng méi eng grouss Schoul, 750 Schüler. Mee hei ass et am Fong geholl d'selwecht oder ähnlech, Mir hunn proportional manner Fäll par rapport zu deene 750 Gesamtschüler, déi mer do hunn. Duerfir hu mer eng Klass mat véier Fäll. Mir kënnen awer net soen, dass et Liene ginn zwëschent de Fäll vun deene verschiddene Klassen. Bei deeër Klass mat véier Fäll, do muss ee méi genau kucken, ob do eventuell Liene sinn. Dat ass duerchaus méiglech. Mee, wéi gesot, déi Impressioun, déi sech hei aus deene Fallbeispiller ergëtt, ass déi, dass et, Nach eng Kéier am Fondamental d'Situatioun manner urgent ass oder net keng Moosnamen erfuerdert. Am Secondaire muss ee wierklech ganz genau kucken, wou een esou eng Moosnam giff ergräifen. Dann hu mer nach zwee Sliden, wou sech nach eng Kéier d'Fro stellt, wann een elo Mesuren hëlt, da wär et jo, wéi gesot, éischter op deenen ieweschte Klassen. An duerfir wollte mer gesinn, majo, ginn et da méi heefeg Klassen, iewescht Klassen, déi méi staark vum Virus betraff sinn? hu mer méi oft méi Fäll op den ieweschte Klasse wéi op den ënneschte Klasse. Den éischte Graphique, dee weist déi verschidden Niveaux d'étuden, also den Niveau 7, 8, 9, 10, mir hunn hei net Klasse gesot, well dat an deem Zesummenhang kee Sënn hätt, mä do gesi mer zum Beispill um Niveau 7, dat wär also eng Cinquième zum Beispill, do hu mer en Ausschlag bei deene. Bei deene Klasse mat zwee positive Fäll, wa mer dann weiderginn op déi méi iewescht Klassen, do gesi mer, dass déi Zuel souguer nach erofgeet. Also mir hunn net méi Fäll op deenen ieweschte Klassen wéi op deenen ënneschte Klassen. An dat weist sech och nach eng Kéier bei deene Klassen mat dräi Fäll oder méi, dat ass de leschte Slide. Och do gesäit een, dass mer ënnescht Klassen hunn, déi vun esou Zeenarioe betraff sinn, grad esou gutt wéi iewescht Klassen. Dat ass also nach eng Kéier en Indicateur derfir, dass et och net op deenen ieweschte Klassen esou ass, dass do ëmmer méi Fäll optriede mat Dräi oder méi positiven, dat ass also ganz ënnerschiddlech. Gutt, d'Conclusiounen, déi een elo heirauser kann zéien, ech mengen, dat ass, oder Äntwerten op déi Froen, déi elo opgeworf gi waren, déi sinn hei relativ evident. Den Dispositif, deen en place gesat ginn ass, de sougenannte Stufeplang, dee war effikass, huet sech als effikass erwisen. De Gros vun de Fäll, déi ganz grouss Majoritéit vun de Fäll sinn Eenzelfäll gewiescht a Klassen an de Virus ass gestoppt ginn no deem éischte Fall. Dat ass also en Indicateur derfir, dass de Stufeplang gegraff huet. Zweet Äntwert, Wann Mesurë giffen oder misste geholl ginn, dann op deenen ieweschte Klassen. Mee fir de Moment ass et net wierklech eng Nécessitéit, déi sech aus den Zuele giff erginn. Et sinn, fir deen zum Beispill en A, B Modell ze generaliséieren, et sinn eenzel Schoulen, déi e bësse méi betraff sinn an wou en A, B Modell e limitéierten Intérêt hätt, wann een dee giff aféieren op den ieweschte Klassen. Mee wéi gesot, et muss ee sech ëmmer dann d'Fro stellen, wéi gëtt doduerch déi ganz Schoulorganisatioun awer och impaktéiert? Ass et wierklech derwäert? Ass et wierklech néideg, fir dat ze maachen? Dat si wéi gesot déi Äntwerten, déi een elo emol hei ka ginn. An ech géif dann d'Wuert erëm zrëckginn un den Här Minister, fir dann nach zousätzlech Konklusiounen aus deenen Zuelen hei ze zéien. Grousse Merci, Romain Neeser. Merci awer och un all déi, déi déi Chifferen an déi Graphiken do zesummegedroen hunn am Laf vun deene leschten zwou Wochen quasi. Dat war jo och elo e laangen Exposé, mee ech denken, datt en derwäert ass. Et ass och derwäert gewiescht, déi Chiffere beieneenzedroen, well et awer eng sécher Datebasis duerstellt, op där mer kënne weider Decisiounen huelen, datt mer an der Bekämpfung vum Covid 19 an a ronderëm d'Schoulen net nëmmen aus dem Bauch eraus Decisiounen huelen, mee datt mer se op ofgesécherte Donnéeën a Fakte kënnen huelen. Déi Erkenntnisser, déi och elo mer zanter der Rentrée gewonnen hunn, déi si jo net nei an déi erënnere ganz staark och un d'Haaptconclusiounen aus dem Rapport d'analyse, dee mer am Summer virgeluecht hunn, wou jo d'Konklusioun, zwar mat enger anerer Method, mä awer d'Konklusioun war, datt ronn 12 Prozent vun den Infektiounen bei deene Jonken an der Schoul wäerte stattfonnt hunn, datt der 43 an der Famill stattfonnt hunn an datt der 37 net konnten Bestëmmt ginn. A wa mer elo emol mat dëser Method kucken, wat mer hei erausfonnt hunn, da leie mer eigentlech do nach a ganz ähnleche Barragen, datt also do e klengen Deel vun den Infektioune bei deene Jonken duerch d'Schoul verursaacht ginn ass, datt e groussen Deel net wierklech ze bestëmmen ass, mee wou d'Schoul mol vläicht méi oder mol manner dann dofir responsabel ass. an datt awer dee gréissten Deel vun den Infektioune sécherlech ausserhalb vun der Schoul stattfonnt huet an datt de Virus konnt an der Schoul och gebremst ginn. Jo, Infektioune sinn an der Schoul méiglech, mee et ass nach laang net déi éischte Plaz, wou Kanner, awer Jonker, sech am heefegsten Unstiechen. A virun allem ass et net déi Plaz, wou dat geschitt, well mer streng sanitär Mesuren hunn, well mer déi imposéieren, well mer och kontrolléieren, datt se do agehale ginn. Eng fir mech ganz wichteg Erkenntnis, dat ass, datt eisen Zeenario 1, dat heescht, wou mer keng Quarantaine maachen, bei engem Fall, deen isoléiert an enger Klass optrëtt, datt dee gegraff huet. An dat weist dëse Rapport d'Analys ganz, ganz kloer. Fir d'alleréischt weist e mol, datt an all den Zenarioen et eis gelongen ass, d'Infektioune kënnen ze stoppen. Et war néierens noutwendeg, datt mer eng ganz Schoul hätte missen zou maache fir eng oder zwou Woche, wéi een dat och mol op anere Plazen am Ausland héieren huet. Dat heescht, datt esouwuel eis sanitär Mesurë wéi och déi Opdeelung an d'Gestioun vun deenen eenzele Zenarien hei gegraff hunn. Beim Zenario eent, also vun engem isoléierte Fall an enger Klass, ass et jo esou, datt mer do op eng Quarantän verzicht hunn an datt mer amplaz dovunner gesot hunn, déi Klass gëtt weider beschoult an der Schoul, si kënnt an d'Schoul, mee se gëtt an der Schoul awer e bëssen à l'écart gesat, fir de Kontakt zu anere Schüler an zu anere Klassen ze evitéieren. Mir hunn also hei och et fäerdeg bruecht, D'Verbreedung vum Virus mat där doter Method kënnen ze stoppen. D'Verbreedung vum Virus ass an den allermeeschte Fäll vun den Zenarien eent eben net weider gaangen, obscho mer keng Quarantän haten, obscho mer konnten d'Beschoulung vun de Schülerinnen an de Schüler weider och sécher stellen. Dat heescht fir eis, Eben minimal Plaz fir den Virus a maximal Plaz fir d'Bildung. Wann een elo mol eng Kéier kuckt, wat dat dote ganz konkret bedeit huet an där Woch virun Allerhellgen, virun der Allerhellgen-Vakanz, do waren 388 Klasse betraff vun engem Zeenario 1, wou mer also en isoléierte Fall haten. Et waren 192 Klasse betraff vun engem Zeenario 2 an 3, also 192 Klassen, déi finalement dann awer a Quarantän gesat goufen, wou de regulären Unterrecht an der Schoul net konnt stattfannen. Wa mer op den Zeenario 1 verzicht hätten, wa mer esou gefuer wäeren, och an eise Schoule wéi et an den aller, allermeeschten anere Länner de Fall wär, dann hätt mer eben net nëmmen 192 Klassen a Quarantän gehat, Mee mer hätten der 192 plus 388 a Quarantän gehat an dat maachen der 580. Dat sinn der dräi Mol méi fir déi Woch, déi jo net um Unterrecht hätte kënnen deelhuelen, déi doheem hätte misse bleiwen an net an de Genoss vun engem Präsenzunterrecht an de Schoule komm wäere wéi mat dësem Modell. An awer kréie mer mat dëser Erugehensweis de Virus gestoppt. Wann et zu eenzelne Fäll kënnt, dann ass et esou, datt se an der Regel eben net weider weider ginn. Et ass dat en eemolege Modell, dee mer hei entwéckelt hunn, deen et esou an där doter Form bis elo an kengem anere Land gëtt. An dat kläert, mengen ech, awer och dann eng Kéier, datt mer zu Lëtzebuerg manner Klassen an manner Schoulen hu missen zoumaachen, wéi dat an deene Wochen zanter der Rentrée a villen aneren europäesche Länner de Fall war. Dann ass eng aner Konklusioun, déi mer gezunn hunn, dat ass fir eis Zeenarien een, zwee, dräi nach emol ze iwwerschaffen, well et gouf berechtegt Kritik, denken ech, datt et net kloer war, jo a wat fir engem Zeenario muss een dann awer dervunner ausgoen, datt ee sech an der Schoul infizéiert huet. Dat war jo fir eis den Zeenario zwee oder dräi, dräi war et ganz kloer. Zwee hätt et kënnen sinn, an mir hunn awer elo nach eng Kéier de Bléck op do, op déi Zenarien, wou et hätt kënnen zu enger Infektioun an der Schoul kommen, nach eng Kéier geschäerft. An an Zukunft wäerte mer eng Andeelung a véier Zenarie maache fir méi prezis kënnen ze dokumentéieren, wou mer dovun erausginn, datt de Virus an der Schoul weider gaange ginn ass oder wou mer dovun erausginn, datt dat net de Fall war. Den éischten Zenario bleift deen, wou mer een isoléierte Fall an enger Klass hunn an duerfir mussen dovunner ausgoen, datt d'Infektioun also net an der Schoul stattfonnt huet. Den Zeenario zwee wäert an Zukunft dee sinn, wou mer zwee Fäll an enger Klass hunn, wou een net weess, ob d'Infektioun an der Schoul oder ausserhalb vun der Schoul stattfonnt huet. Den Zeenario dräi an Zukunft wäert dee sinn, wou een tëschent zwou a fënnef Infektiounen an enger Klass huet a wou mer awer duerch d'Quarantän, déi da jo geholl gëtt, doriwwer de Kontroll iwwert d'Verbreedung vum Virus erëmgewannen an et net zu weideren Infektioune kënnt. An den Zeenario 4, dat ass dann eben deen, wou mer dann méi wéi fënnef Fäll an enger Klass hunn oder Fäll, déi klasseniwwergräifend mateneen zesummenhänken. Ech denken, datt dat eis méi e präzist Bild gëtt, wou et da wierklech an der Schoul zu problematesche Situatioune komm ass a wou mer déi kënnen ausschléissen, wéi bisher den dräistufege e Zenarien, e Modell fir déi Woch virun der Allerhellgenvakanz, vum 26 Oktober bis den éischten November, hätt dat dann e Bild erginn, wou mer an engem Zenario eent an der Grondschoul 117 Schüler gehat hätten, am Secondaire 161, an der Grondschoul 48 Enseignanten

A Szenario 4, do 4 Schüler am Fondamental, keen Enseignant, an am Secondaire 23 Schüler am Secondaire wären dann vun den jeeweilegen Szenarien betraff geweecht, wou een hei wierklech ka soen, an engem Szenario 1 oder och nach 2 éischter d'Infektioun net an der Schoul stattfonnt huet, 4 wësse mer et ganz kloer, a vum 3 gi mer der awer dervun eraus, datt op d'mannst en Deel vun deene positive Fäll dann duerch Infektiounen an der Schoul och ze erklären ass. Virdrun hate mer éischter eng epidemiologesch Approche, wou gesot ginn ass, dann, wa mer de Virus ënner Kontroll kréien a wann en net iwwer d'Klass eraus spreet, Dann gi mer dervun aus, datt et keen Zeenario 3 wär. Ech mengen, datt och an der Ëffentlechkeet, an de Medien a mat villen Diskussiounen mat Leit, déi ech och gefouert hunn, net ëmmer verständlech gewiescht. An duerfir gi mer éischter op déi heiten Approche elo iwwer, wou mer, jo, éischter de Wäert drop leeën, wou d'Infektioun dann stattfonnt huet. An ech denken, datt dat finalement dat ass, wat eis alleguerte méi interesséiert. Ech hunn an de leschten zwou, dräi Wochen jo och enke Kontakt gehat mat all de Schoulpartner, mat den Direktiounen, de Gewerkschaften, den Elteren, de Schüler, iwwer sämtlech Ordres d'enseignement, de Fondamental, de Secondaire, Kompetenzzentren ewech. A mir hunn och opgrond vun deenen Diskussiounen, déi mer do haten, zum Deel opgrond vun deenen Analysen, déi mer gemaach hunn, mä hei awer ganz besonnesch opgrond vun den Diskussiounen, déi mer haten, Eng Rei vun Adaptatiounen, klengeren Adaptatiounen eisem Stufemodell wäerte mer vir huelen. Eng betrëfft d'Masken an de Mundschutz am Fondamental an an der Maison Relais, wou mer op eng Regel wäerte goen, datt dann, wann de Schüler sëtzt, wann en an enger geuerdneter Aktivitéit ass am Klassesall, mä awer och an der Maison Relais, datt en dann keng Mask brauch unzedinn, mä dann, wann de Schüler sech beweegt, souwuel an der Schoul oder an der Maison Relais wéi awer och dobaussen, datt en dann eng Mask oder e Mundschutz muss undinn. Dat ass liicht aneschters wéi déi Regeln, déi mer bis elo am Fondamental, virun allem an der Maison Relais, haten. Ech denken, datt se hei méi kohärent sinn an datt mer doduerjer och virun allem de Kanner se e Stéck wäit besser erkläert kënnen kréien, wuel verstanen, dat dote gëllt eréischt fir Kanner ab dem Cycle zwee. Fir de Lycée ass et esou, datt mer bei där Reegel bleiwen, datt den Schoule kënnen eng generell Maskepflicht, also och am Unterrecht, decidéieren. Déi allermeeschte Schoulen hunn dat entretemps gemaach. Do mengen ech, brauche mer also net méi nach eng aner Décisioun ze huelen. Mir hunn awer och decidéiert, datt mer déi Reegelen, déi mëttlerweil jo fir d'Restauranten gëllen, dat heescht, datt d'Zuel vun de Plazen um Dësch vun 10 op 4 zeréckgaangen ass, och fir d'Schoulkantinnen, am Lycée wéi awer och an der Grondschoul wäerten imposéieren. Mir hunn och decidéiert, datt mer déi selwecht Reegelen, déi fir de Veräinssport gëllen, datt also gewëssen Aktivitéite just a Gruppe vu 4 kënne gemaach ginn, datt dat och fir de Schoulsport ze gëllen huet. Dir hutt matkritt, datt mer eng Rei vun Adaptatiounen zesumme mam Transportministère fir de Schoultransport fir d'Schülerinnen an d'Schüler aus dem Lycée gemaach hunn, wou méi Capacitéit elo do ass, fir och doduercher d'Situatioun, déi enk Situatioun an de Schoulbussen dach kënnen ze entspanen a mir hunn och decidéiert, datt d'Rencontren an d'Reuniounen tëschent deene Professionellen an der Schoul, tëschent den Erwuessenen, zum groussen Deel eeben op Distanz musse gemaach ginn, iwwert en digitalen Outil an Zukunft solle gemaach ginn. Also Reuniounen, Rencontrë vu méi wéi 4 Persounen sollen also och do iwwert eng digital Plattform lafen, fir ganz besonnesch Infektiounen tëschent deenen Erwuessenen och kënnen ze vermeiden. Dann hu mer jo och decidéiert gehat, datt mer eng Rei vun organisatoresche Vereinfachunge fir d'Schoulen, fir d'Elteren, fir d'Schüler an ech denken och fir d'Gesondheetsinstanze géife virhuelen, datt mer an Zukunft d'Ordonnance souwuel fir en Test wéi awer och fir eng Quarantän iwwert d'Schoul wäerte verdeelen, well mer einfach festgestallt hunn, datt d'Schoul quasi 95 Prozent vun der Viraarbecht gemaach hunn an et méi effikass ass, dann och déi lescht 5 Prozent mam Verdeele vun där Ordonnance do kënnen ofzeschléissen. Nach eng Kéier ganz kloer, D'Ordonnance gëtt vun der Direction de la Santé erstallt, dat ass net d'Kompetenz vun der Schoul, a mir verdeele se awer just un d'Eltere fir dat zäitgläich mat der Informatioun kënnen ze maachen. Mir hunn och decidéiert, an do hu mer ab den nächste Méinden eng Testcapacitéit stoen, Fir déi Schülerinnen a Schüler, déi am Zeenario I mussen de sechsten Dag getest ginn, fir dat an der Schoul kënnen ze maachen, ech denken, dat bréngt net nëmmen eng Erliichterung fir d'Laboen dorueter, mee et bréngt hei och nach eng Kéier eng Vereinfachung fir d'Elteren a fir d'Schüler a fir d'Schoule mat sech. Ech ënnersträichen nach eng Kéier, datt dat natierlech nëmme stattfënnt mam Accord vun den Elteren. D'Elteren hunn och d'Méiglechkeet, a se kréien déi Ordonnance, jo och heem, da mat där Ordonnance bei e Labo ze goen an d'Kand do testen ze loossen. Mir wäerten dat net ouni, ouni den Accord vun den Eltere maachen. Ech mengen, datt deen neien Oflaf hei eng Win-win-Situatioun ass fir all d'Acteuren, fir d'Santé, fir d'Labo, fir d'Schoulen, fir d'Elteren a fir d'Schüler. D'Fro stellt sech, an de Romain Nys ass e puermol drop agaangen, ob een op den ieweschte Klassen an de Lycéeë misst e Modell vun Apprentissage à distance oder AB-Wochen aféieren. Dir wësst, datt dat eng Mesure ass, déi mer virgesinn an eisem Stufeplang, wou mer och dès le départ gesot hu Schoule kënnen an hirer Autonomie dorobber wiesselen. Laut menger Kenntnis sinn et der momentan dräi déi dorobber gewiesselt sinn, déi also déi eeler Schüler, déi iewescht Klassen zum Deel dann en alternance doheem loossen, mä awer permanent de Streaming vum Unterrecht garantéieren, fir datt keng Schoulzäit verluer geet an de Schüler dann entweder an der Schoul, an der Bänk, am Sall ass oder doheem, mee dann bei sengem Ecran dee selwechte Cours kann suivéieren. Dat erlaabt et, d'Zuel vun de Renconteren an der Schoul erofzesetzen, dat erlaabt et, méi Distanz am Klassesall ze hunn. An d'Fro, jo, steet op der Hand, ob dat e Modell wär, deen et eis géif erlaben, déi vläit méi héich Infektioune bei den eelere Schüler nach eng Kéier däitlech erof ze setzen. Mir wëssen, datt d'Präsenz vum Virus mam Alter klëmmt vun de Schüler. Mer wëssen awer och, datt de Präsenzuntrëcht duerch all Form vun Apprentissage à distance net wierklech ze ersetzen ass an datt mer bei aller Méi, déi do jidderee sech gëtt, déi d'Schüler, déi d'Enseignanten an déi d'Elteren an déi d'Schoulen sech ginn, awer riskéieren, net dat selwecht derbäi erauszekréien, wéi wann d'Schüler a Präsenz am Unterrecht an der Schoul zesumme virum Enseignant sinn. An duerfir stellt d'Fro sech, Loosse mer hei momentan dem Virus vläicht e bëssen ze vill e Plaz nach, oder d'Fro géif sech awer och stelle bei esou engem AB-Modell, ob mer do der Bildung nach genuch Plaz géife loossen. An duerfir hu mer eis an deem Rapport d'analyse hei ganz besonnesch och op déi dote Fro fokusséiert, fir eng wëssenschaftlech baséiert Äntwert och dorobber ze kréien. D'Resultat vun der Analys ass jo déi, datt mer a ganz ville Schoulen de Virus op den ieweschte Klassen domadder net ageschränkt hätten, well dat huet een an deene Beispiller gesinn, datt en do just e puer Klassen, den ieweschte Klasse geweecht wären, wou et dann zu méi positive Fäll am Laf vun deene sechs Woche wou Schoul war, komm ass, wou mer da vläicht ee vun deene méi positive Fäll, méi wéi ee positive Fäll hätte kënnen evitéieren duerch esou eng Mesure. Mer mussen awer wëssen, datt de sämtlech Schülerinnen a Schüler vun deenen ieweschte Klassen, also ab der Quatrième, betraff wären dovunner. An duerfir muss ech soen, si mer nach ëmmer skeptesch. Dat ass eng Léisung, déi vläicht an eenzelne Fäll fir eenzel Lycéeën eng Plus-value kann duerstellen. An duerfir wëlle mer derbäi bleiwen, datt d'Lycéeën an hirer Autonomie, wa si et als utile empfannen, wa si sech och als prett spieren a mat den Enseignanten dat doten och kënnen assuréieren, fir en Apprentissage vun héijer Qualitéit à distance och kënnen ze garantéieren, datt mer do soen, Jo, dat kann ee maachen, mä datt mer à ce stade op jidde Fall dovunner ofgesinn, déi iewescht Klassen en alternance oder à distance op nationalem Plang d'office fonctionnéieren ze loossen. Mir stellen eis natierlech och d'Fro, Wéini misste mer vläicht switchen a wéini mécht et Sënn, Bewegung an d'Rencontre vun de Schüler, wat jo awer dann quasi jonk Erwuessener sinn, op deenen doten Klassen, méi staark anzeschränken. An ech denken, datt mer dat sollte maachen, wann d'Regierung weider Moosnamen um gesamtgesellschaftleche Plang als utile empfënnt, dann hätte mir hei och d'Méiglechkeet, eben zesumme mat anere Mesuren, déi d'Schoul net betreffen, och Mesuren ze decidéieren, déi d'Schoul géife betreffen. An dat wär dann e systemateschen Apprentissage en alternance vun den ieweschte Klassen op nationalem Plang. Dat wären dann awer och sécherlech nach eng Kéier eng Mesure, déi géif d'Schoulkantinne betreffen, wou mer och do en alternance misste goen, fir d'Zuel vun de Renconteren an de Kantinnen erofzesetzen an och zum groussen Deel erëm méi Frupsthuten an de Klassesäll auszeliwweren. An zu deem Zäitpunkt géife mer sécherlech och d'Ausflich, d'Exkursiounen, d'Sorties pédagogiques ganz ënnerbannen. Mee dat, wéi gesot, wäre Moossnamen, déi mer elo net wëllen huelen, déi mer eréischt géifen huelen, wann och op anere Plazen Décisioune géife geholl ginn. Mir hunn an der Educatioun haut sécher sanitär Standarden. Mir hunn e Modell, deen et erlaabt, ëmmer nees Mesuren och ganz geziilt ze huelen an unzepassen. Dee Modell, dee mer hunn, deen huet sech an deene leschte Woche bewäert, well do, wou de Virus present war, hu mer en an all Fall ëmmer erëm gestoppt kritt. An ech wëll awer hei wierklech ganz kloer soen, datt, wann och op gesamtgesellschaftlechem Plang Efforten nach weider ze maache sinn, jo, da wäerte mer der och an der Schoul huelen, da wäert d'Educatioun och hire Bäitrag duerfir huelen, fir sozial Kontakter weider ze reduzéieren, da wäerte mer ebe mat den ieweschte Klasse virun allem an e partiellen Distanzunterricht op nationalem Plang goen. Déi Situatioun gesi mer elo eben awer nach net a se kann awer och all Moment antrieden, datt d'Regierung esou Décisiounen géif huelen. An ech wëll och soen, datt mer dann och prett wäerte sinn, datt dann och d'Schoulen an d'Enseignanten preparéiert wäerte sinn, datt mer Laptopen an Tablets wäerte genuch op Stock hunn, fir all Schüler och dat kënnen vum Outil hier ze garantéieren, datt dat fonctionnéiert. Den Script zum Beispill huet och ganz flott Dokumenter erstallt fir Schüler, fir Schoulen, fir Enseignanten ze begleeden am Apprentissage à distance fir dat och qualitativ héichwäerteg kënnen ze man an déi digital Outien och gewënnbréngend a sou engem Unterricht kënnen anzesetzen. Et gesäit een dat hei d'Pandemie och d'Zäit vun der Kreativitéit ass, d'Zäit vun Innovatiounen och An der Bildung, mir hunn ënner anerem och fir an de Lycéeën dat doten ze erméiglechen, wann och mol Enseignanten géifen ausfalen, datt déi awer och à distance kéinten enseignéieren, 120 Contrats à durée déterminée mat zousätzleche Surveillanten gemaach, déi dann d'Klass och kéinte surveilléieren, währenddeem den Enseignant à distance och do kéint säin Unterrecht weider garantéieren. Also wann esou Mesurë kéimen, da wären eis Schoulen sécherlech prett do derfir. Och wa mer gesinn, datt bis elo d'Schoulen an déi Jonk d'Verbreedung vum Virus net ugedriwwen hunn, musse mer déi méi héich Präsenz vum Virus an der Gesamtpopulatioun an domadder och bei deene Jonken am A behalen. An och musse mer wëssen, datt mer och weider permanent en An op d'Verbreedung vum Virus an de Schoule musse werfen. Den aktuelle Rapport weist, datt mer do gutt opgepasst hunn, en entbënnt eis awer sécherlech net dovunner, weider e genaue Suivi kënnen a mussen ze maachen. Och an anere Länner ronderëm eis gesi mer, datt villes zougeet, mee datt d'Schoulen op bleiwen, datt de Rôle vun der Bildung esou essentiel ass, datt dat néierens contestéiert gëtt an d'Schoule systematesch zougemaach gi sinn oder hir Aktivitéit ageschränkt gi sinn. An dat gesinn och ganz vill Elteren esou, dat gesi Medeziner esou, dat gesi Pädagogen esou, dat gesi Psychologen esou an do sinn och ganz vill Kanner sech eens, D'Schoul bleift esou laang wéi méiglech Op. An dofir engagéiere mer eis hei all Dag zesumme fir d'Schoulen, fir d'Bildungschancë vun de Kanner, fir d'Zukunft vun all de Kanner. An deen Engagement do wëll ech awer och nach e grouse Merci drunhänken. An deen ass ganz breet ze verdeelen. Ech hu virdru Merci gesot fir all déi Agenten, souwuel am Bildungsministère wéi och am Santésministère, déi ech am Laf vun deene leschte Wochen net nëmme fir dëse Rapport engagéiert hunn, mee permanent fir d'Covidkris geréiert ze kréien. E grousse Merci un all Enseignant, un all Direktiounsmember, un all déi Servicer och am Ministère, déi den Tracing hei iwwerhaapt erméiglechen an do permanent kucken um Ball ze bleiwen. E Merci un all déi, déi elo scho prett sinn, fir en Apprentissage à distance ze maachen. Och dat ass richtig. Vill Aarbecht fir jiddereen an all déi Gestiounsaarbecht, déi an de Schoule stattfënnt, fir déi Kris hei, jo, esou kënne ze geréieren, datt mer d'Bildungsaktivitéiten e Minimum nëmme brauchen anzeschränken, dat ass schonn en enorme Koup Aarbecht, deen do beieneen kënnt. An ech soen et nach eng Kéier, Do ass d'Schoul net fäerdeg, op jidde Fall d'Aarbecht net fäerdeg, wann d'Schell vun der Schoul gaangen ass. Da geet se eigentlech fir eng zweet Schicht, fir ganz vill Leit nach eng Kéier richteg un.